beth yw rôl fferyllydd, sut mae astudio fferylliaeth a be mae bywyd um, myfyriwr fel e yng Nghaerdydd. Felly um, mae gen i rhywun efallai fydd yn gyfarwydd i rai ohonoch chi, achos um, mae Elid Roberts sydd gyda ni um, yn gynddysgybl o Ysgol y Creuddyn, felly fi'n mynd agos i, i gartre i gael rhywun i, i ngefnogi yn y fideo yma i, i ateb eich cwestiynau chi. Um, felly, na i pasio draw i ti um, yn sydyn, Elid, a jyst gofyn i ti, Pam dewis y studio fferylliaeth yn y lle cynta? I fi, dwi'n meddwl oedd o, o'n i jyst eisiau gweithio efo pobl, o'n i eisiau bod um, efo bobl, o'n i eisiau siarad efo bobl, so mae fferylliaeth, chmo, very patient facing, fatha, ni di'r bobl cyntaf, mae bobl, lot o adeg, ni fydd y bobl cyntaf, mae bobl yn dod i weld. Um, so ie, yeah, dwi'n meddwl na dyna dio, oedd o i fi, jyst eisiau gweithio efo bobl. Ia, fi'n meddwl bod hwnna'n uh, yn ddewis da iawn. Um, cwestiwn geithon ni oedd um, wrth rai ohonoch chi, a dwi'n anodd i gymwyso fel fferyllydd a beth yw'r gofynion o ran um, cymwysterau. Felly, dwi ddim yn gallu siarad o ran yn ysgol ni yma yng Nghyrdydd ar ysgol fferylliaeth, ond i ni'n gofyn am, am dri lefel A, um, a, a mae angen A, A, B i A, B, B, a aroswch gyda fi, felly bod hwn yn swnio braidd yn gymleth, ond mae angen doi wyddoniaeth yn y tri pwnc yna. Um, Mae'n rhaid i un ohonyn nhw fod naill ai yn gemeg neu'n fioleg, a wedyn gallwch chi ddewis un allan o bioleg, cemeg, maths neu ffiseg fel y gwyddoniaeth arall, a mae'r trydydd lan i chi. Um, er enghraifft, nes i astudio cemeg, bioleg a, a drama pan o'n i'n neud yn lefelau A i amser maith yn ôl. Um, ond be amdana ti, um, i le bynnes ti astudio a beth efallai oedd mwyaf o fydd i ti? Um, so nes i wneud bywydeg, cemeg a maths. Sorry. Um, so ia, yy dwi'n meddwl ma'r un fwya fatha buddiol i fi odd bywydeg achos w- yy t'o' yy flwyddyn gynta yym ma' 'na lot o waith fel ella fyddwch chi 'di neud o blaen ma' 'na jyst ar gyfer ca'l pawb ar yr un lefel ond odd o rili rili yym fatha buddiol i fi bo' fi 'di neud o'n barod so achos mae o yn gallu bod weithie yn gallu bod yn eitha fatha fast pace yym Ond ia, hwnna dwi'n meddwl fwya. O'n i ofn efo um, cemeg, o'n i'n meddwl fysa cemeg, um, swn i'n stryglo efo'r rhan yna yna fo. Ond dydy hwnna ddim cweit, dydy o ddim mor bad, a achos chi'n meddwl, o, oh, drugs, cemeg, ond dydy o ddim mor bad a fatha, it seems. Um, ond ia, swn i'n definitely dweud bywydeg oedd yr un mwyaf i fi. Fab, a falle ddewn ni nôl i, uh, ti'n sôn fanna, falle o ti'n ti pryderu rhywfaint am y cemeg, felly ddewn ni nôl ar hwnna pan ni'n sôn am y cefnogaeth sydd ar gael ar y cwrs. Um, os ych chi yn teimlo bod un elfen yn, yn fwy anodd i chi na, na, na gelfen arall, a mae hwnna'n naturiol. Os mae yna rai bobl sydd yn, yn mynd i deimlo bod elfennau efallai bioleg yn haws iddyn nhw, a rhai eraill yn meddwl bod y maths a'r cemeg yn, yn haws iddyn nhw, ond mae yna gefnogaeth yno o fewn yr ysgol i sicrhau bod pawb yn cyrraedd y lefel sydd angen iddyn nhw gyrraedd. Um, hefyd, gyda ni gwestiwn am hyd y cwrs. Wel, yna i ehangu hwn yw'r holl hyd o gymhwyso fel fferyllydd. Mae'r cwrs israddedig yn gwrs 4 blynedd, um, a wedyn 'ny mae angen i chi gyflawni blwyddyn sylfaen cyn i chi eistedd ar rholiad um, cyn i chi gymhwyso fel, fel fferyllydd. Um, I ti, Lid, wel, wedi dod um, i i ddiwedd amser di gyda ni yma yng Nghyrdydd ac ar fin mynychu ar dy flwyddyn sylfaen di. Felly i ti uh, yn y lle orau i roi trosolwg efallai o, o be mae'r flwyddyn yna yn edrych fel? So, mae o'n wahanol yn dibynnu lle ydych chi'n mynd, ond so, mae'n wahanol yn Lloegr na mae o yng Nghymru. So, yng Nghymru mae gennym ni, um, so mae o multi-sector, fatha cross-sectional, so mae wedi splitio fyny dri. Um, so, rhan cyntaf ydy primary care, so fatha GP, a wedyn sbyty, a wedyn um, fferyllau yn y gymuned, so fatha, ie, yeah, boots neu be bynnag. Um, Wel, so, yeah. on, on i ti'n fod yn gweithio mewn ffryllu gyda ffryllu dan i'n bynnol, le dwi'n gweithio hefyd, felly ti'n lwcus iawn. Lwcus iawn. A fel ni'n dweud, save the best for last. um, so, yeah, so mae o'n very, so, so dwi'n cael experience o bob dim um, very, bydda i'n gobeithio'n very well-rounded ar ôl gorffan.
Um, yeah. Ie, yeah, mae'r flwyddyn yna nawr, fel, fel wedi ti yng Nghymru, um, mae'r flwyddyn sylfaen ar draws y sectorau i gyd, felly ar ddiwedd y flwyddyn yna, i chi gael blas o'r sectorau, wedyn ni efallai yn, yn, mewn mwy o, o sefyllfa i, i ddewis ym mha sector ydych chi am weithio, neu hyd yn oed a mweithio ar draws sectorau mewn, mewn gyrfa, be maen nhw'n galw yn gyrfa portfolio. Fel dwi'n neud, dwi'n gweithio yma um, uh, yn uh, sort of sector addysg, ond hefyd yn gweithio fel fferyllydd cymunedol. Felly mae'r um, sort of flwyddyn, datblygiad yn y flwyddyn sylfaen yna nawr yn rhoi mwy o brofiad ar draws y sectorau. Fi'n meddwl sy'n wir yn, yn fuddiol o ran eich gyrfa chi yn symud ymlaen. Um, I ni wedi, hefyd wedi cael um, cwestiwn am, am brofiad gwaith a'r pwysigrwydd i gael profiad gwaith cyn dod ato ni yma um, yn ysgol y fferylliaeth yn Gyrdydd. Wel, does dim gofyn i chi wneud profiad gwaith o gwbl. Be fydde ni yn argymell, os nad ydych chi'n sicr o, o rôl fferyllydd neu be mae fferyllydd yn wneud, um, bydde um, siarad gyda fferyllydd, e, efallai um, fferyllydd cymunedol lleol neu, neu, neu ysbyty leol, um, i ddeall y rôl yn fwy, i sicrhau bod byddai'r cwrs a'r gyrfa yna yn un fyddech chi am fynychu arno. Um, ond o, o dy ran di, Eilir, nes di wneud unrhyw brofiad gwaith cyn dod ato ni? Uh, na, nes, well, nes i wneud yn blwyddyn deg wythnos um, profiad gwaith, ond gan o'n i'n, o'n i'n ifanc ar y pryd, so oedd o fwy fatha um, yn y siop, yn rhan y siop, oedd o'n oedd o'n rili'n profiad gwaith uh, ffrellad o gwbl. Um, dwi ddim yn teimlo fod, fod o angen, bys, fatha, sa chi ddim um, yn waith off na rwy'n arall, achos bod chi ddim wedi gwneud profiad gwaith yn dod fewn, fatha, neu os ydych chi wedi, mae'n gret, ond ie, yeah, fel ydych chi'n dweud, fatha, um, siarad efo rhywun os da chi'n mynd hollol sicr, um, os da chi eisiau gwneud ffamsi, siarad efo um, ffamsist a na nhw, tod, gallwch chi wybod beth mae hynna fel. Ac wrth gwrs, dwi, i ni yma fel Ysgol Fferylleth um, i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Felly, os oes mwy o gwestiynau gyda chi na godd ar ddechrau'r fideo yma, um, croeso i chi i cysylltu â ni trwy'ch uh, thrawn gydoniaeth chi, a wedyn allwn ni mynd ati i ateb y cwestiynau yna y gorau gallwn ni. Ac wrth gwrs, mae yna ddyrnodau agored ar gael hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn benodol ar gyfer um, Ysgol y Fferylliaeth, lle fyddwn ni ar y dyrnodau yna yn rhoi blas o'r cwrs a elfennau o'r cwrs. Felly, os os gennych chi ddiddordeb, dewch lawr at, at un o'r dyrnodau agored ni. Um, A falle mae hwnna'n um, arwain ni yn dda iawn at y cwrs i hun. A cwestiwn gaethon ni oedd, um, faint o ori'r wythnos um, mae angen i astudio fferylliaeth? Wel, mae fferylliaeth yn gwrs llawn amser, um, felly mae disgwyliad yw bod chi ar gael 9 tan 5 um, dydd llun tan ddydd Gwener, Heblaw am bnawn dydd Mercher, wrth gwrs, achos yn y Brifysgol, pnawn dydd Mercher yw pnawn chwaraeon neu unrhyw weithgareddau eraill. So mae yna ma yna amser i chi hefyd yn ystod yr wythnos i wneud pethau allgyrsiol, yn hytrach na dim ond ffocysu ar fferylliaeth. A mae'r elfennau yna'n bwysig iawn fel rhan o fywyd um, sort of fel myfyriwr, a mi siŵr fydd, fydd Ilid yn, yn sôn mwy am, am hynny. Um, ond mae'r cwrs i hun yn, yn ffocysu ar bob adran o, o ofal fferyllol, o datblygu cyffuriau, um, o sut mae cyffuriau'n cyrraedd y corff, um, sut mae pobl yn defnyddio cyffuriau, um, sut i ni'n mynd ati i wneud ddiagnosis yn glinigol, a hefyd gyda'r um, newidiadau sydd wedi digwydd nawr um, yn maes fferyllol ac yn um, y hyfforddiant gwreiddiol mae fferyllwyr yn derbyn, i ni hefyd yn ffocysu ar sut mynd ati i ragnodi neu bresgribio. Felly fyddwch chi'n datblygu'r sgiliau yna yn ystod um, y cwrs. A mae'r dysgu um, yn cael ei ddarparu mewn am, amryw o lefydd yn yr ysgol yma, yn Redwood Building, yn, yn Brifysgol Cyrdydd, mewn um, ystafelloedd gweithdy, mewn labordai, mewn um, lecture theatres, ar leoliadau hefyd, achos mae lleoliadau clinigol yn rhan o'r cwrs, a hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr o gyrsiau eraill fel eich bod chi yn dysgu beth yw rôl um, medyg neu nyrs neu, neu ddeintydd. Felly yn dod i ddeall beth yw rôl y pawb sydd yn um, y tîm gofal yna. Um, felly dyna'r sort of cwrs o'n safbwynt i fel, fel darlithydd, ond fel myfyriwr, Ilid, be mae wythnos arferol yn, yn edrych fel i ti? So oedd, so yn amlwg oedd gennym ni uh, Covid yn ystod um, tra ni, os oes fi'n meddwl yn ôl i'r flwyddyn gyntaf neu'r ail flwyddyn, um, dwi fel, fel ydych chi ddeud, bod o'n sort of, naw tan bimp pob dydd, ond dydy o ddim yn naw tan bimp, mae o'n mae, mae drwm yn di, ond dydy o ddim yn sort of, um, mor heavy going a hynna. Um, mae o, oedd o'n, dwi'n siarad oedd ni uh, 9 tan 1 lectures, a wedyn oedd gennym ni cinio, a wedyn oedd ni'n dod nôl a wneud um, gweithio rhywbeth yn y prawn. Ac oedd o'n neis achos oedd o'n, mae o'n sort of, achos fod o mor, da ni'n rili really agos fatha um, cwrs blwyddyn, lectures a bob dim. A yn y gweithdai fysa ni'n um, cael sa, sa nhw'n rhoi seddi i ni, so fyswn ni'n eista ar fyrddau gwahanol efo pobl gwahanol. So oedd o'n sort of fforsio chi, dim mewn ffordd drwg yn amlwg, ond fforsio chi i um, gael ffrindiau ar y cwrs a bod yn ffrindiau efo bobl. So oedd o'n neis, sa chi'n chi, chi cerdded fewn i um, uni efo ffrindiau, so, lectures, cael cinio efo'ch gilydd, mynd i'r gweithdy, ac oedd jyst, mae o'n neis, mae o'n, mae pawb, mae o'n agos iawn fatha, um, fatha cwrs, um, a dwi'n meddwl hynna'n rili really pwysig, fatha, efo t'od communication a bob dim hefyd yym ia ia so mae o'n he- yndi mae o'n ma'n gallu bod yn drwm ond 'di o ddim yy fatha y peth gwaetha' yn y byd. 'Di o 'di o ddim fatha yn ormodol. Na, a does dim byd da yn dod heb waith caled, oes e? Na, yn union.
A hefyd, mae yna gyfle fewn yr ysgol um, i weithio mewn grwpau sydd yn siarad Cymraeg hefyd, a astudio elfennau o'r cwrs yn y Gymraeg, felly os oes, os oes diddordeb gyda chi yn yr elfennau yna, eto cysylltwch, ond mae'r ma, ma um, elfennau yna wedi brif ffrydio mewn i'r cwrs um, erbyn hyn hefyd, achos mae'r ma gallu gyfathrebu yn ddwyieithog pan ych chi'n gweithio fel fferyllydd yng Nghymru yn hanfodol i sicrhau bod cleifion yn gallu cael mynediad i'r gofal gorau iddyn nhw, boed nhw yn unigolion sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf neu, neu iaith Saesneg. Felly mae'r elfennau yna yn y cwrs hefyd. Um, a nes di gyffwrdd ar hyn, um, ar, y, ar y cychwyn cyntaf, sôn am, am y, y cefnogaeth sydd ar gael tra yn astudio gyda ni yng Nghyrdydd. Um, Fyddai'n hapus i sort of, sôn bach yn fwy am, am hynny? Ie, so fel dwi'n dweud, da ni yn agos fatha, um, fatha cwrs, mae o'n, so mae gennych chi uh, ffrindiau a bob dim. Um, da ni'n, yn y flwyddyn gyntaf, nath ni gael uh, fatha buddy um, o un o'r blynyddoedd yn hun, which oedd yn really nice. Um, so ddim gofyn i chi, tod, sy'n rhai chi siarad efo nhw, ond maen nhw yna, a tod, um, nath buddy fi, nath ni ati hi ar Facebook, ac oedden ni'n gallu anfon neges iddi, bynnag oedden ni angen. Um, gyda ni hefyd, ie, mae hefyd yn eisiau cael rwy'n o blwyddyn hun, so ti'n gallu just gofyn fatha, o, oh, dwi'n really stressed am hyn a llall, be nes di, a mae o'n just yn neis fod cael rwy'n ti wedi gwneud o'n barod, jyst i helpu allan. Um, gyda ni hefyd uh, tutor personol sydd, um, da chi'n aros fo'r un un am peth o blwyddyn, sy'n neis. Um, Ie, yeah, dwi'n meddwl, ie. Ia, a hefyd, na i yna, fel, fel tutor personol, mae gyda ni mynediad i'r gwasanaethau sydd ar gael, gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael gan y brifysgol hefyd. So nid yn unig um, eich cyd-myfyrwyr chi neu'ch tutor personol chi, mae yna strwythur o fewn y brifysgol i, i gynnig cefnogaeth i chi o ran gwaith academaidd neu unrhyw beth allgyrsiol hefyd os ych chi yn ffeindio hi'n anodd ar brydiau yn ystod y brifysgol. Mae yna, mae yna gwasanaethau yna i'ch helpu chi hefyd. Felly mae yna, mae yna um, sort of cefnogaeth eang i chi fel myfyrwyr uh, yn, yn y brifysgol yng Ngyrdydd. Um, Nes i hefyd dweud... O, ie. O'n i'n dweud gyna, o'n i'n sôn am, um, uh, o'n i'n o'n i ofn fysa rhan cemeg yn rili really anodd yn y cwrs, ond mae ma yr so, lectures a falle yna i helpu chi, cwbl ydych chi'n gorfod gwneud i anfon e-bost a fe dydyn nhw helpu, tywed, dewch fewn, dewch i ista yn yr office, na ni gael conversation amdano fo. Mae o'n rili really, fatha, mae ma pawb yna, mae pawb eisiau chi wneud dda, mae pawb eisiau helpu chi, dyna'r pwynt. Um, so, ie, yeah, mae ddigon hawdd gallu just e-bostio a cael help pan ydych chi'n angen. Ie, yeah, a fel, fel darlithydd, twyd, um, i ni yma um, i helpu chi i gael y gorau allan o'r cwrs. Um, ni ddim yma i, i ddal chi allan neu nid ymwneud fel, felly, ni yma i helpu'ch datblygiad chi. Fel pan chi'n gadael ni fan hyn, chi'n barod i'r flwyddyn sylfaen ac yn barod i fynd lan at y maes a fod uh, ar flaen y gad yn y maes hefyd. Um, So o ran, o ran y cwrs, gyda ni cwestiwn penodol am um, ydych chi'n rhoi meddyginiaethau ar, ar y cwrs. Wel, fyddwn ni ddim, fyddwn ni ddim yn disgwyl chi roi meddyginiaethau eich gilydd, achos bydd hwnna, wrth gwrs, yn beryglus. Um, ond, be pwrpas y cwrs yw'ch paratoi chi i weithio yn y maes fel fferyllydd, felly ni'n i ni'n datblygu'ch sgiliau chi i gallu wneud hynny. A un o'r sgiliau yna yw'r gallu i roi pigiadau, um, achos mae fferyllwyr yn, yn, yn cymryd rhan mawr iawn yn y broses o, o gynnig pigiadau a roi pigiadau i'r cyhoedd, er enghraifft y gwasanaeth fflyw sydd yn digwydd yn flynyddol, Felly, mi fyddwch chi'n dysgu sut mae rhoi pigiadau mewn i'r cyhyr neu uh, mewn i'r croen, a hefyd uh, yn dysgu sut mae datblygu'r sgiliau clinigol er mwyn asesu cleifion i sicrhau um, eu bod nhw'n gallu cael y gofal gorau boed y gofal yna gyda chi fel fferyllydd neu yn gyrru nhw ymlaen at at um, aelod arall o'r, or tîm gwasanaeth iechyd. Felly mae'r sgiliau yna yn rhan pwysig iawn o'r cwrs, yn ymwedig gyda'r safonau newydd a'r datblygiadau sydd wedi digwydd o fewn y maes dros, dros y flynydde um, diwethaf. So, ni'n symud nawr o'r, or cwrs i rôl y fferyllydd. Gobeithio i chi wedi gweld rhywfaint o rôl y fferyllydd yn adnoddau um, i chi wedi cael mynediad iddyn nhw yn ystod um, y prosiect yma. Ond cwestiwn ddath lan sawl gwaith ar y rhestr oedd faint o arian mae fferyllydd yn ennill. A mae wrth gwrs, mae hwnna'n bwysig. Um, so fel fferyllydd sydd yn wneud y flwyddyn sylfaen, byddwch chi'n, os ydych chi'n gweithio i'r NHS ac yn, yn wedig yng Nghymru, byddwch chi dechrau ar, ar gyflog o, o um, 19,000 o bunodd, a wedyn ni, ar ôl cymhwyso, um, fyddech chi yn codi 32,000 o bunnoedd, um, a ar gyfartaledd salary fferyllwyr ar ôl sort of 10 mlynedd o, o fod yn y proffesiwn yw unrhyw le rhwng 35 i 60,000. Um, gyda'r um, sort of salary cyfartalog yna yn rhyw 43,000 o bunnau. Felly gymharu hwnna gyda cyfartaledd cyflogau um, y Deyrnas Unedig i gyd, sydd yn 32,000, mae cyflog fel fferyllydd yn bell uwch ben hynny. Felly ie, mae'r ma, ma, salary yna um, yn un, yn un da iawn. Um, hefyd, oedd cwestiynau am rôl y fferyllydd, um, a na i roi bach mwy o gyd-destun i hwn, efallai na'r hyn sydd wedi bod yn yr nodde i chi wedi bod yn defnyddio. Um, Dyn ni wedi sôn yn barod bod fferyllion yn gallu gweithio dros nifer o sectorau mewn nifer o swyddi gwahanol, mewn fferyllfa cymunedol, yn ysbytai, mewn meddygfeydd lleol, um, hefyd mewn addysg ac academia fel dwi'n neud, um, fel, fel un rhan o'n swyddi, ond hefyd um, yn yr ochr diwydiannol o ddatblygu um, cyffuriau hefyd, a hefyd um, gweithio i'r llywodraeth i sicrhau bod meddyginiaethau yn cael ei ddefnyddio uh, yn addas ar draws y, y, y cenhedlaeth. Felly mae yna a'r genedl, sori, um, ond mae yna nifer o swyddi gwahanol ar gael ym maes fferyllydd, a efallai peth unigryw am fferylliaeth a cwrs fferylliaeth yw eich bod chi yn trwyf astudio ac yn dysgu a, ac yn cymhwyso fel um, clinigwr Felly rhywun sy'n gallu gweithio yn glinigol gyda cleifion ond hefyd fel gwyddonydd yn deall sut mae gwyddoniaeth craidd yn bwydo mewn um, i'r maes iechyd hefyd, sydd yn cynnig nifer o, o lwybrau um, gyrfaol i chi ar ôl i chi bennu eich cwrsiau cymwysol fel, fel y llyfr. Um, So, dyna role, nawr ni'n sôn am, a nes i um, gyffwrdd ar hwn yn fras, ond oeddech chi'n gallu ragnodi ni, presgribio fel fferyllydd? Odych? Wel, mae ma, ma, ma fferyllydd wedi bod yn presgribio am sawl blwyddyn nawr ers, ers 2005, ond yn fwy diweddar, um, mae yna ddatblygiadau mawr wedi bod yn y maes lle fod disgwyliad yw bod yna fferyllwyr sydd yn presgribio a redig clinigau um, yn fferyllfeydd cymunedol, yn, yn bob un o fer, uh, fferyllfeydd cymunedol ni yng Nghymru. Felly mae'r myfyrwyr sydd newydd ddechrau yn y flwyddyn gyntaf gyda ni yn y flwyddyn academaidd um, 20 21 fydden nhw wedi dechrau, achos 2022 yw i nawr. Yeah. Um, mae amser yn, yn rhedeg i ffwrdd gyda ni. Um, so mi fydd y myfyrwyr yna, unwaith i ddod trwy, ddod trwy y cwrs gyda ni, a bennu i blwyddyn sylfaen nhw ac yn cymwyso, yn dod allan o'r pum mlynedd yna gyda'r gallu um, a'r cymhwyster i rhagnodi neu i, i bresgribio. Felly, ie, mae'r gallu i i ragnodi neu presgribio yn ran pwysig iawn ac yn ran ganolog o rôl fferyllwyr yn symud mlaen i sicrhau bod meddyginiaethau yn cael eu defnyddio yn y ffordd mwyaf addas, achos i ni fel fferyllwyr, ni yw arbenigwyr meddyginiaethau, felly ni'n gweithio gyd- fel rhan o'r tîm gofal iechyd i sicrhau bod y, y cleifion yn gallu gael y gorau allan o'u afiechydon nhw a gwellhad o'u afiechydon nhw a gorau allan o'u, o'u meddyginiaethau nhw hefyd. mae'n bwysig yn bod ni'n gweithio gyda um, gyda'r doctoriad, gyda'r nyrsys, gyda'r um, deintyddion i sicrhau bod, bod cleifion yn gallu cael y gofal gorau posib. So, um, fyna yn, yn fras oedd rôl um, y fferyllydd, ond rhywbeth oedd hefyd yn amlwg yn eich cwestiynau chi ac yn bwysig iawn yw um, bywyd yng Nghyrdydd fel myfyriwr, nes i ddod yma amser maith yn ôl, felly nid fi yw'r person orau i siarad, siarad yn gyfredol am hynny. Felly, i lyd, so, be mae bywyd fel, fel myfyriwr yng Nghyrdydd? Um, Dwi'n dwi, un o'r bobl yma sydd yn lyfio Gyrdydd, so dwi, dwi, dwi fydda i siarad am beth mynd, ond so, ydych chi yr ochr um, yr, y pubs, y clubs, yr, yr nosweithiau allan, mae gennych chi hyn, ond mae gennym ni hefyd tod, yr um, caffis bach neis, y farchnad, tod, yr arcades a falle. Mae jyst yn gret, mae'n ma really yn le neis i studio. Mae'r campus, ta, dim campus, ond mae'r er, er, er, um, adladau uni sort of bron ganol y dre, mae bob dim ar Stefan Drws Ffrent. Um, a to, mae o'n ddeg munud i gerad o um, lle dyn ni'n ar- so- so- lle chi'n byw, yym, so yn y flwyddyn gyntaf o'n i'n byw yn yn yy Senghennydd, o' hwnna'n ddeg munud i uni o'dd yr Tal-y-bont yr yym Halls yn fanno yy tua deg munud yym a wedyn mae o'n ddeg munud wedyn i dre. Ma' bob dim yy i- fatha jyst yn yr lle fatha jyst lle 'dach chi isio fo yym sy'n grêt. Yy ia ma' t'mo' ma' gennon ni'r yym stadiwm yr yym penwythnosau lle mae uh, peldroed neu rygbi, mae'r atmosffer yma yn y clas, mae'n mae gret. A uh, ti, wrth gwrs, nawr yn, yn aros yng Nghyrdydd, so felly mae fe'n amlwg wedi wneud... Ie, yeah, um, ddim yn gadael. Wel, a fi'n efyd, beth sydd fy hyn i Gyrdydd i astudio, dod nôl i weithio uh, yn, uh, yn yr ysgol um, a hefyd nawr yn byw yn Gyrdydd. Felly, ie, yeah, mae'n ma, ma, ma le ffantastig i fyw, fel i ti'n dweud, cyfyniad o ran y campus, cyfyniad o deimlad campws, ond hefyd yng nghanol dre, felly um, mae'n unigryw um, o'r, or safbwynt yna, um, ac yn rhoi sort of, y gorau o, o ddau fyd mewn ffordd. Felly, ie, yeah, fyddwn ni bendant yn argymell eich bod chi'n dod ato ni os, os os gennych chi ddiddordeb i ddod i Brifysgol um, yng Ngyrdydd, i ddod i'n un o diwrnodau agored ni, i weld y campws, i weld Cyrdydd. Mi'n siŵr eich bod chi wedi bod i Gyrdydd yn barod, ond

A wedyn, um, allan ni fynd ati i ateb y cwestiynau yna. Felly, fi siŵr fydd Mrs Bysouth yn, yn ddigon hapus i wneud i ateb y cwestiynau yna. Um, Ile, diolch yn fawr iawn i ti am, am dy amser di. Fi siŵr um, oedd y myfyrwyr sydd bod yn gwylio'n hapus iawn i, i glywed um, llais ag acen oedd yn cyfarwydd iawn iddyn nhw. Um, a